Мәктәп балалар бакчасына мин бик иркә, чөнки балалар бакчасы безнең каршыда иң якын балалар бакчасына торучы мин идем авылдан. Әни шунда эшли. Мин җыгы туйгач кына керәм. Җыкланып кына чыгып китәм. Шундый бераз нигрәк кеше уйдым. Моннан соң инде мин шуңа күрә бераз теге бүтәннәр көнләшеп караганда да мин хәзер аңлыйм. Иркә, пиркә дип әллә инде шундый нәрсәләр теге бездә шулай бит атыйлар. Мәктәптә мин яхшы укыдым, мин иң э, тәртипсез дисәң дөрес булмыймы? Бөтен менә э, теге класстан тыш теге чаралар, класс не классный час, класс сәгате минем белән үтәдең, сүгеп мине. 45 минут утырып тору дәрестә, наказание, мин, мин хәзер дә утырып торам дәрестә. Яраткан дәрестә, тыңлап бик шундый булса, утырып торам.

Менә минем зимний садта кыярлар, инде помидорлар, алар инде утыртып киттем, мин кайткан арада карап китәм, итәм, белешеп торам. Дизайн мин менә бер бер нәрсә булса, алар ул эшкә төннәр буе йокламыйча. Әгәр була икән ни буенча метафизика буенча берәр нәрсә, берәр шундый чыгыш, аны инде YouTube каналында мин таңга карап, берәрсенең шундый интервьюсын, ниләрнең Үземә кирәк булса, бернинди акча бәрабәренә карамыйча барам шунда лекциягә. Ә менә мин соңгы тапкыр Санкт-Петербургка барып кайттым. Михаил Хазин бу балаларга кәнешлек түгел инде, ну, сезнең өчен кая да сата аласыз. Михаил Хазин, Андрей Школьников дигән шундый кешеләр бар, экономистлар и ниләр алар.

Без шундый системный кризиста, менә бу ковидны, мен бу зурлар эчесе, шунда балалар алып син, онлайн эчеге. Ковид иң кирәге белән без бүгенге көндә. Дип әйтәм, бу хар бит дөнья хәрбин дошманлар күбәя башлый. Мен аңлатам хәзер, ник ковид иң кирәкле белән без дип. Менә шундый шигырь бар. Фәнисә Гөлнең. Кыялларны иеп яктым әле. Дөнья китте артык суынып. Якты уйларымның учагында Хәт бер кеше китер җылылык. Безгә бит шул җылылык җитми. Җанны аркаткан инде бозланып. Дөньясына ут төртергә кирәк, Яшәр өчен әрнеп, сызланып. Әрнемәгән, сызламаган җанда Битарафлык җәя пычагын. Карый-карый һәркем яманлыкка, Күзләр җыя дөнья пычрагын. Ялган сөйләп, тел пычрана, Аңа бәрелеп йөзләр карала. Йөз карасы бетми юып кына, Ул җил белән җиргә тарала. Якты уйларымнан учак яктым. Янсын әле, янсын учагым. Ут булмаса, бәлки, шигырь алыр. Аз булса да дөнья пычрагын. Менә ут төртергә кирәк дип дөньясына Фәнис абый яза. Чөнки аңның белән нигә сугышлар бу өченче э, бөтен дөнья сугышы дип атала. Ковидның әгәр дә чын мәгънәсендә мәгънәсенә төшенәсе килгән кешеләр беләләр, бу өченче бөтен дөнья сугышы. Өченче бөтендөнья сугышы инде башларга тиеш. Әгәр ул була калса, менә 6 я 8 ел бар безнең атом бомба белән, ә бар тагы 4 ел, алар инде аларда тоже бар бомба. То есть кемдер бар басачак кнопкага. То есть сугыш үзенең неин бабит керми. Ә сугышлар нәрсәгә? Критически масса җыела җәмгыятьтә. Рынок, шул базар шартлары инде менә ниләр, бүленеш, дәүләтләр, ниләр, бөтен нәрсә җыелган, менә шуларны хәл итәр өчен җир шарында сугышлар йөри, булмаса әнә бу соңгы ике сугышта Американың паспорты, ул инде долларны, менә бүгенге көндә без доллардан бөтен нәрсә кырылып, Шушы долларны өскә эшкә калдырып эшен эшләнгән сугыш. Хәзер бара шундый шундый җәмгыять әйбер, ул инде менә шул сугыш кебек, Төркия. То есть декорацияләр бүтән, күп дәүләтләр, үзгәрәчәкләр, границалар. Шул вакытта, шул нисбәттән, менә Россиядә тоже зур үзгәрешләр китә. И тиз арада булачак ул әдепне даже левый поворот дип атала инде, то есть назад будущее дигәндән. Назад будущее нәрсә? 70 елларда менә телевизор алдың, вакыйга, событие. Сафа диван алдың, событие. Стен алдың, кухняга событие. Хәзер телевизор алып куеп берни событие юк. То есть менә шул вакытта тиешек. Менә шушы кадерсез, кадерен белә торган заманга киләчәк. Кайтачак шушы нигә? Хәзер үзгәртәчәк. Чөнки болай бара алмый дөнья.

концлагерьда, яу кырында. Кичә сиңа белән наркомский арак эчеп утырасың, бүген ул раненый, син чыгарга тиеш, сиңа немец ата. Гомумән, шулай булып калды син. Синең соблазн бар исең. Менә шушындый ниләр өчен бит переформатирование бар. Аннан соң җир шары әкертен генә үзенең юнәлешен ул бөтен без майларның эчендә пятый солнце без нидер Менә бу дөньяга килгәндә дә ниндидер бу планга кергәндә, мин дөньяга килгәндә, планга кергәндә без ниндидер сабакка кергән шикелле керәбез бит инде. Менә ул сабаклар башланып тора хәзер. Аннан соң егет ут бут ничек әйтәсең, кабит кешеләр белән бит ничек инде ут кешеләр, кешеләр белән үлә, кеше гомумән үлә кеше. Кеше сез дә беләчәк, мин дә беләчәкмен. Иң кешенең әзер булмаган әйбере үлем һәм дөньяда иң конкрет әйбер, иң конкрет. Политиклар алдыйлар да булдыралар, алдыйлар һәрвакытта да политиклар. Э, дөньясында үзгәрешләр булырга мөмкин, погода, көтәсең син бер погода бүтән килеп чыга. Хатын кыз кыян итәргә, может, ир-ат кыян итәргә, может, дуслар сатып җан булып чыгарга мөмкин. Үлем бер кайчан да. Вакытында килгәндә ул всегда случится, ул шипләнә. Шулай булгач, иң конкрет әйбердән безне мәхрүм итәләр. Аңлатмыйлар нәрсә икән. Үлем артына бит аңлатмыйлар махсус. Менә мин даже менә диннәрнең дә менә шул махсус уйлап чыгарганнар дип уйлыйм, чөнки бар дин һәм динилек. Дин белән динилек бер-берсеннән кояш нуры шикелле капма-каршы әйберләр. Динилек халәт. Менә мин дини кеше. Но мин бер диндә дә түгел. Мин, минем, минем, минем өчен Ардаши кирәкми, миңа мулла да кирәкми, поп та кирәкми, раббин да кирәкми. Теге Гайса пәйгамбәр әйткән шикелле, Иисус әйткән шикелле инде иң якын җир Худайга кешенең йөрәге. Утыр да бер җирдә, уйладың, син уйлый, синең белән бергә уйлый Ходай Тәгалә. Минем өчен Ходай Тәгалә океан шикелле. Менә океан тора тамчылардан, тамчылар кешеләрнең җаннары. Ә океан менә шулардан тора. Значит, Аллаһ Тәгалә ошо халәт. Кемдер океанның өстендә дә кояш килә, океанның өстендә күрә торган дәрәҗә җиткән, кемдер әле океан астында бер тамчылар бар. Но бер ни тамчы да Ходай океанның киңлеген аңлата алмый. Киңлеген белә, аңлата алмый аның мөмкинлекләре. Ә Океан белгән һәрбер тамчының ихтыяҗын, нәрсә уйлаганын. Шуңа күрә без Казан бирә, бездә үтерәләр. Син Ходаеның колы, ты раб Божий. Бездә үтерәләр самый менә безнең без тоже такие же творцы, как Ходай Тәгалә бер кисәк булгач, без шундый ук иҗатчылар. Шулай шундый гәберләр ши алабыз. Бездә шушы үзенчәлек мөмкин. Ә менә хәзер заманнама килде, менә шундый үсте, нитә бара, төрле-төрле. Э, Временно беременна без тудык, кемдер бит сугыш вакытында туган Сез күз алдына китерегез, мен сугыш вакытында, әгәр дә булмаса Рузвельт, Черчилль, Деголь, мин Сталин турында белмим, Сталин иң иң иң бик шәхестән берсе, дәүләт дәүләт эшчесе. Бу менә шушы кешеләр равнами Муссолини, Гитлер. Алар бер калибрда. Аларның, алар китап укыган, алар геополитик фикер итә торган стратегик. Үзләренең заманына шушы тудырылган кешеләр, шушы хуже критический массаны хәл итәр өчен. Аннан соң күпме кешегә сабак. Әгәр дә 40 миллион кеше үлгән безнең бу ике яктан да, бу шул яу кырында. Ул бит күз алдына китерегез. Менә Мин даже, бу минем теория. Э, нигә блокада, именно Ленинградта була блокада. Эш ел, 900 кем, почти эш ел. Мин хезмәт иттем Пискаревский кладбище янында, безнең часть адрес. Мин шунда уйлыйм, нигә белән Мәскәүдә булмагы, Мәскәүдә, ник бүтән шәһәрдә Киевта түгел, Минскида түгел, ник Ленинград? Чөнки Ленинград Должен был откупиться, то есть аның кармический әйбере бар. То есть бөтен патшалар, бөтен байлар, бөтен мажориклар, бөтен олигархлар, ну безнең менә бүгенге сүздә әйткәндә, алар шунда яшәгәннәр. Аларның гөнаһлары, аларның туплаган шулмаз да, надо было вы отмыться. Менә шуның өчен шуның хисабына бәрабәрне э, Ленинград менә блокада барлыкка килә. Кеше күрсен бер шулар шулар сөйләсенме? То есть, әгәр дә бүген кемдер байлар уйлыйлар, олигархлар, ана бүген шушы әйтсә дә, битеге Хатайның кем бит сакалыннан электр алдылар да, юк. Ключевскийның сүзләре бар. Э, бу сәясәт турында э, бик шундый талантлы тарихчы Ключевский Сүзләре бар. В России за 30 лет может поменяться что угодно. Существующий строй, менә 30 ел эчендә бит. Но за 300 лет ничего не меняется. Менә шушы 30 елдан торган ниләр, бит, алар бит төзелгән. Бүтән кабатланып бара. Хәзер менә яңа шул кабатлану вакыйгасы килеп бара, яңадан Россия дөньясында. Яңадан кайтабыз. Иң авыр, иң кирәк рәхәзә менә ковид диделәр бит авылына, аны күтәрделәр. Аны аны белән ул шулай дөнья күрә, шулай преподнесли, то есть шулай булырга тиеш. И сугыш бит менә бөтен дөнья сугыш бара, ковидны бөтен граница җаптылар. Махсус җабыла, потому что буны э, ясыйлар, өстә утыручылар, нурлар көлкәлде. Илле аларга илле дә кирәк. Это финентен дип аталар. Ярамый соңга. Короче, махсус менә шулай эшләр эшләде, сугыш барган шикелле. Менә мин әйттем инде, теге хат янына искә төште, балалар өчен син балалар, мин булгач. Мин сездән сорамакчы репертуар турында тагын. Сезнең яшүсмерләргә яраклы бармы икән спектакльләр? Әгәр дә булмаса, нинди тема куяр идегез? Бар, бар, без әле урысча да уйныйбыз, без татарча хәзер менә Біздің э, татар театрларының жиылып сөйләшү болды марат гутович менен ул комитет председатель рәисе мен э, марат гутовичке миңа министр вакыттан белгілі білем Мин ул укытучы баласы беренчедән. Ул татарча фикер йөртә торган кеше. Ул татар телен алга сырып, менә даже планеркалар бар, ниләр бит татарча күпчелек. Ул теге националистта түгел. Менә шушындый кешенең бүген шушы инде үтеп бара торган поездның соңгы вагонына эләгергә дигән нисбәттән чыгып без ана шундый ниләр күтәрдек. Балалар татар телендә спектакльләр чыгарырга, Дәүләт акча бирергә тиеш һәм ул балалар акча түләп йөрергә тиеш түгелләр. Шушы татар спектакле татар балалар. Татар без безнең милләткә, татар балаларына, татар киләч татар киләчәгенә иң көчле удар ясаган әйбер без нәрсә? Интернет диләр. Интернет. Мин уйлыйм интернетта хәзер мошенник дип фильм. Нәрсә? Ул урысчасы яши дип бетересен дияр.

Тагы да барлар әйберләр. Миңа инде безнең теге махсус э, пожар темасына, светофор, теге юл кагыйдәләр темасына. Э, аннан соң безнең бар шундый Чехов, Лидин бит инде менә менә Тургеневның бар ине белән без э, Белградтан мотор кайтып төштек шул вакытта 16 мартта. Гран-при белән. Белградтан Славия дигән фестивальдә бар ине Муму. И безгә сразу пистолет куйдылар, теге температурный пистолет шелми тираж, шуннан башланды безнең эшем кәбит. репертуарда бар. Менә һәр яңадан тагы спектакльләр чыгарга син. Инде махсус менә бу программага эләгеп, татар телендә тагы да күбрәк спектакльләр булыр тиеш. Гомумән, Михалковны менә бая искә алдым, аның сүзе бар Сергей Владимирович. То есть Никита Михалковның атасы була инде. Балалар не, дядя Степаларны язучы, гимнның авторы. Бик шәхес. Аның шундый гениаль сүзе бар. Сегодня дети, завтра народ. Менә шуңа күрә бүген балалар белән эшләргә кирәк. Балаларны югалтырга ярамый. Иң балалардан башларга кирәк. Алар бу вакыт тиз үтә, 10 елдан алар уже олылар һәм үзләренең балаларына шушы милләтнең бер милләтенә әйләнәләр. Бага аларына шушы милләтнең тотып тора торган.